Pan ddechreuwyd sylweddoli gwerth llechi fel modd i roi to parhaol ar adeiladau yn niwedd y ddeunawfed ganrif, roedd ceisio symud y cynnyrch o'r chwareli i'r porthladdoedd agosaf yn broblem oherwydd cyflwr truenus y cysylltiadau, llwybrau cyntefig a ffyrdd gwael iawn oedd rhwng, er enghraifft, ardal Ffestiniog a Maentwrog. Sylweddolwyd mai'r dull gorau o symud y cynnyrch oedd ar gefnau milod a cheffylau gyfran o'r ffordd, troliau lle'r oedd hynny'n bosib. ac ar hyd yr afon Dwyryd wedyn i'r môr. Sylweddolwyd yr angen am lanfa neu gei lle gellid llwytho'r llechi i gychod a'u cludo i lawr yr afon am wyth milltir o Faen Twrog i Ynys Cyngar ger Porthmadog. O tua un oes dim dim i tua un oes y chwe degau, cafwyd cyfnodau prysur llewyrchus, a chafwyd cyfnodau anodd yn achosi caledi. Yn y cyfnodau prysur, gwelwyd angen i godi saith cei ar hyd yr afon i ddiwallu'r gofynion. Cei Parri a Chei Cemlyn ym Maentwrog. Cei Bryn Mawr a Thrwyn Garnedd ar ochr ogleddol yr afon ger Plas Tan y Bwlch. Cei Gelli Green un ochr a Chei Tyddyn Isa yr ochr arall. A Chei Newydd yr agosaf at y môr. Cae Cemlyn ydi'r hynna o'r saith cae sydd ar yr Afon Ddwyrid. Mae'n debyg bod cae ar ryw ffurf wedi bod ar y safle ymhell cyn bod angen i gludo llechi i lawr yr afon hyd at Ynys Cyngar. Mae'n debyg fod llechi wedi cael eu cludo o gau cemlyn o tua 1754. Cau cemlyn oedd y cau uchaf a'r agosaf at y chwareli ar dro yn yr afon oedd yn sicrhau dŵr twfn parhaol. Mae mwy o ddyfnder yn y dŵr ger Cae Cemlyn na'r un arall a adeiladwyd yn ddiweddarach. Yn 1812, roedd hyd Cae Cemlyn yn 559 troedfedd, bron hyd dau gae pêl-droed. Doedd dim grisiau gan fod lefel y dŵr yn gyson. ac mae cylchoedd haearn i'w gweld. Cafodd cae neu glanfa Parry ei chreu yn 1823 oherwydd galw cynyddol am ofod ar lan y ddwyraid i lwytho a dad-lwytho. Ail-gyfeiriwyd Nant Fechan i redeg i gyfeiriad Cae Cemlyn. Crëwyd camlas bychan a sicrhawyd bod y dŵr yn ddigon tyfn i gychod gyrraedd y lanfa. Roedd hyd y lanfa yn 936 troedfedd. Datblygodd yn safle masnachol prysur oedd yn cynnwys odyn galch, warws cyffredinol, ceu llechi a iard ar gyfer glo. O felen rhyd, mae'r afon Ddwyryd yn gwyro ar draws y dyffryn i fan o dan bryn mawr sydd heb fod nepell o blas tan y bwlch. Roedd yma ddŵr cymharol ddyfn ac yn hwylus ger ffordd y plwyf. Gorffennwyd adeiladu creu troi'n garnedd yn 1824. Gyda Warws yn y pen deheuol, a'i ddrysau'n agor yn uniongyrchol i'r dŵr. Y teulu Holland oedd yn gyfrifol am godi'r cei yn 1824. Roeddynt yn berchen ar slwp fechan yr experiment, a gariai hyd at ugain tunnell i fewn forio blawd a chludo llechi oddi yno. Roeddynt hefyd yn all forio gwlân. Hyd y cae oedd 262 troedfedd ac roedd lle yno i lwytho saith o gychod. Bu Samuel Holland yn allforio oddi yma dan 1836, sef y flwyddyn pan gychwynnodd Cwmni Rheilffordd Ffestiniog gario llechi o Flaenau Ffestiniog i lawr i Borthmadog ar y trên. Cei Gelli'r Gryn yw'r cei nesaf i lawr o'r afon o gei Pen Trwyn Garnedd. Yr Arglwydd Niwbwrch. Oedd berchen y tir ble safai. Adeiladwyd ffordd newydd o Faentwrog i gyfeiriad Harlech ar hyd gwaelod y dyffryn, ac ym 1834 yr adeiladwyd cei Gelli Gryn. O'r herwydd Doedd dim cymaint o werth wedyn i Cei Tyddyn Isaf. Cei Tyddyn Isa o bosib ydi'r cei mwyaf trawiadol ohonynt i gyd, yn 675 troedfedd o hyd, gyda lle i 23 o gychod, ynghyd â dau adeilad o gofnod diweddarach mewn cyflwr da. Cae'r cychod ei hangori wrth y cae drwy eu clymu i bust cerrig solet sy'n dal yn amlwg. Cafodd y cae ei ail-adeiladu a'i ymestyn yn 1824, a chafwyd cyfnod llewyrchus dan 1834, pan ddaeth ei gyfnod fel glanfa ar gyfer llechi i ben. Mae dau adeilad ar y cae nad ydynt yn perthyn i'r cynllun gwreiddiol, ac mae'n debyg y mewnforiwyd powdwr chwythu creigiau i'r safle i'w storio ar gyfer y chwareli. Cae newydd oedd y cae olaf i gael ei adeiladu tua 1836. Hwn hefyd oedd y cae agosaf at y môr. Roedd gan Arglwydd Niwbwrch gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y safle, ond wireddwyd mohonynt. Fe'i codwyd ger y ffordd newydd oedd yn cysylltu Maen Twrog a Harlech, ychydig yn is i lawr yr afon o Cei Tyddyn Isa, ac ar ochr arall yr afon oedd yn llawer mwy hwylus. O'r herwydd, mae'n debyg y cludwyd llechi ar hyd y ffordd newydd i'r Cei, gan leihau'r angen am ddefnyddio Cei Gelli Green a Chei Cemlyn. Hyd Cei Newydd oedd 321 troedfedd, a lle i ddeuddeg cwch angori wrth y cei. Daeth y gwaith i ben yn 1868, pryd y gwelwyd diwedd cludo llechi mewn cychod i lawr y ddwyryd.